Mizo zirlai pawl chuan sorkar dan ding laia Inner Line Permit nei tura Non-Tribal Trade Licence Holders nei te tana mahni leh mahni in sponsor phalna awm chu sut vat turin sorkar an ngen. MZP General Headquarters President Doctor Sri Lengram Ruata leh a thawhpui ten vawiin chawhnu khan Aizawl Press Club ah thuthar thehdarhtu te an kawm a, tun hnaia Aizawl khawpui chhunga ILP an enfiahna a thil dik lo an hmuhchhuah zingah hnam dang leh hnam dang in sponsor te mahni leh mahni in sponsor te an hmu chhuak tih sawiin hei hi pawh i an tih thu te. Hemi vang hian Mizoram sawrkar Gazette Notification, November ni sawmhnih panga sang ni sawm paruk a tih chhuahin self sponsorship chu non tribal, trade licence holders, nei te tana an phalsak chu sut vat tura an ngen thu an sawi. MZP hruaitute chuan a khat tawkin kum tin ILP check na hun hi an lo nei tawh thin tih te chuta thil lang chiang em em chu Sairang thlenga rel a lo luh hnu hian hnam dang an pung a, an zalen viau tih chiang takin a hmuh theih tih an sawi a. Mzp in sorkar thuneitute hnena ILP chungchangah rawtna vawi tam an lo thlen tawh thu te, hei aia khauh zawk ka kalpui a nih theih nan thuneitute an ngen nawn leh tih an sawi a. Inner line pass pe chhuak tur lam pawh fimkhur zual tur leh dik lo taka an pek chhuah an hmuh chungchangah a pe chhuaktu hrem a nih ngei theih nana hma la tura thuneitute an ngen thu an sawi a. ILP check chungchangah hian a tul a nih chuan hmalak zel an tum thu te, Mizo, hnamdang chhawr leh hlawkna um a vai sponsor leh an thlavang hauh thin tun thlengah an la awm chu mak an ti hle a, mahni hnam hralhtuah MZP chuan a ngai tih an sawi bawk.
MZP in dik lo taka ILP pe chhuaktute hrem an nih ngei theih nan hma la turin thuneitu te an ngen. Vawiin Aizawl Press Club-a thuthar lakhawmtute an kawmnaah MZP President Doctor Sila Remruata chuan Karkal ta Inrinnia Aizawl khawpui chhunga hnam dang dan lova Mizorama lut leh Inner Line Permit fel lo an dap chhuahna ah mi thahnem tak an man a, mi sawmkua chu Mizoram Police te hnenah an hlan tih a sawi a. Hun reilo te chhunga ILP an en dikna ah hmuh chhuah tam tak an nei a, hnam dang leh hnam dang in sponsor te, mahni leh mahni in sponsor te, Hnathawk tura kal te pawh a tam zawk chu lirthei hmangin an kal tawh a, an lirthei khalh zinga a tam zawk chu Assam Registration niin Learners Licence nen chauha bungrusem an awm tih a sawi. Mzp President chuan Sairang thlenga rel a lo luh hnuah hnamdang an pung nasa a, an zalen viau tih chiang takin a hmuh theih tih a sawi a. Sorkar thuneitute hnena ILP chungchangah rawtna vawi tam tak an thlen tawh a, Tun aia khauh zawka kalpui a nih theih nan thuneitute an ngen nawn tih sawiin ILP pe chhuaktu lam pawh fimkhur zual tur leh dik lo taka an pek chhuah an hmuh chung changa a pe chhuaktu hrem a nih ngei theih nan hma la turin thuneitute an ngen a. Mizote chu chim ral tham lek an nih avangin ILP en dik chung changa a tul a nih chuan mzp in nasa zawkin hma an la zel dawn a. Mizo zingah hnam dang hnathawka chhawr leh Hlawkna um a hnam dang sponsor leh an thla vang hauh thin tun thlenga an la awm chu mak an tih thu sawiin chung mite chu mahni hnam hrala mzp chuan an ngai tih an sawi. Mzp hruaitute chuan Mizoram sawrkar in kum sanghnih sawm paruk, November ni sawmhnih panga a Gazette notification a tih chhuahah Non-Tribal Trade Licence holders neite tan self sponsorship phalsak a nih chu mak an tih thu an sawi a. He notification hi sut vat turin thuneitute an ngen a. Kum sang ni sawm pasarih, August ni sawm pasarih, Gazette tih chhuahah Non-Tribal Trade Licence Holder ten mi panga thleng an sponsor thei tih pawh tha an ti lo va, he thupek pawh hi sut nghal turin sorkar thuneitute an ngen a ni.